Nu yi medzi be mana minya gbã be mena mile nyanya be Mawu ɖeke mele dziƒo o. Mawu yi ke ɖo mía amegbetɔwo ɖa ele mía me ya nye agbegbɔgbɔ yi ke le mía me. No be vedu le ta dzi na wòa, ewò mee vedua le. Zɔ kple wò gbɔgbɔ va anyigba dzi. Vɔ nenye be èva xɔ afa Ye wogblɔ nɔ be Mawu yi ke le eh, wò kpɔli me yi Mawu yi le wò kpɔli me hã. Womate gblɔ pete na wò. Vɔ ɖewo le la wò ŋutɔ ade dzesi. Eɖewo le la ame yiwo ke yina ɖe gbɔgbɔ me ŋutɔŋutɔ. Woawoe agblɔ nɔ be nu ka gbɔgbɔ ya ezɔ kple wò va anyigba ya dzi. Gbã me gblɔ do ŋgɔ be mía amegbetɔ ƒomevi ɖe sia ɖe yi va anyigba la, mi zɔ kple vedu dã hafi mi va anyigba ya dzi. Vɔ ne ye vi ke vedu dã lea, ye wò ŋutɔ nègamlɔna anyi kpɔna be yewo kple dawò yewonɔ fefe yi kpɔna eɖawo le ati me le atiku sesẽwo me. Wogbena atiku tsɔ nana ne eyi ɖu la, nànya be wò ŋutɔ la ɖa sie nènye. Eɖa si ya ɖe eɖa dzedze ya yi ke le tɔ hɔnɔa ŋuti ya alo eɖa yi ke zɔ kple ame ƒe se vaa yi ke nye eɖa yi ke nɔna kplɔ̃ dzi wozãna lavinda, pɔɖa kple eƒe nuɖuɖuwo eya ya? Nɔvinye, nenye be àde dzesi nu yeɔ la, edze be nàzɔ kple ame yi ke le gbɔgbɔ me. Ye le afiɔ gbɔgbɔmezɔ ɖi ɖewo azɔ hafi àde dzesi Mawu yiwo ke zɔ kple yi. Meka na yi ɖeɖe nàva ka afa nɔ gblɔ nɔ be sakpata le gbɔ o. Vɔ nɔ ɖo afa ba nɔ nɔ sakpata wɔ nɔ ali ɖe xɔ mea, menye be nya gblɔ mi le o lo. Sakpata ɖewo lea enu le do wa nɔ gbɔ amenye yia be nɔ li na wò vɔ nanyi eƒe kɔ. Ne egbe nya le eƒe kɔ nyi koa, ele wɔwɔ ɖe mía nɔ zɔdja ƒe kɔ dzi. Elabe du sia du ma nyigba kple eƒe sakpatae, elabe anyigba ya dzi zɔ mi lea, ye nye sakpatae ke mi subɔna. Aŋlɔtɔwo ƒe sakpatae yi ke wo subɔna. Ele vɔvɔ̃ na sakpata yi ke wosubɔna le daŋu me. Nukata megblɔ nenema? Elabe daŋumetɔwo la, ŋkeke yi wonyina kɔ ne woƒe anyigba. Ele vovo ne ŋkeke kee aŋlɔtɔwo nyina kɔ ne woƒe anyigba. Aŋlɔtɔwo tsea, edu sia du kple me aƒenɔgbe ŋkeke yi womekana gble nu anyi oa, ele. Ye ta ne woli woƒe akpɔ be sakpatɔwo le la, akpɔ be ŋkɔ le wo si vovovovovo. Ye mía tɔgbuiwo la, ne wodze xɔ eye woyi ɖe eh, ɣedzeƒe yi ke nye dahume nuto mea, woyi wova xɔ da dɔkunɔwo le fi ma. Wokɔ vɛ. Ye woyi wova xɔ sakpatɔwo le fi ma, wosɔ vɛ kple eƒe ŋkɔ vovovo sɔ kpe ɖe wo de ŋutɔa dzi. Ame aɖewo le wo le wo de nyigba vɔ womenya wo de sakpatɔa ŋutɔtɔ. Wode sakpatea ŋutɔtɔ yi ke nye wodem anyigba ƒe kɔ yi ke wonyina wo menye o. Anyigba ya ya ko nye sakpatea. Ye nye mía gbetɔ petepete mía nɔ. Ye nye ʋeduwo petepete wo nɔ. Ye nye sakpatea. Ye ta ne nye be gbea wo dzɔ gbe sɔ aƒu mea, menye fia be woagblɔ be ne wɔ mami nɔ na zu mami ŋu nɔ. eye fia be dze be nànya ekɔ yiwo ke anyi ne etɔ, nu yiwo ke màɖu o, gbedodoɖa yiwo ke awɔ ne etɔ, elabe wò ŋutɔ ènye tɔ. Vɔ mísɔe be wòe ya le zogbe dzi, mísɔe ko be èle ee ʋedome xɔxɔe. Yewɔ be mami le gbɔ, mete ɖe aƒu ŋuti o yɔɖa sia yɔɖa anɔ aƒuta yim o every month ate kpɔ ga aɖo ʋu yi ɖe ƒlawu lo alo lome lo ava kpɔ aƒu ɖe ke leke awɔ hafi ate ŋu asubɔ aƒua wobe mami mami le gbɔ mami do le aƒu me vala siwo le zogbedzi Edzi be nànya lé yi ke awɔ hafi asubɔ nu ma. Eɖewo le ame ɖe la si wɔ xɔ̃ wɔ dze wɔe. Exɔ̃ ko wɔ dze wɔe la va dzo ela te dzo at any time. Ne woƒe nuwɔna me va dze nu ela dzo ɖokɔe la be leke eʋeawo no va ɖe farafaratɔ. Vɔ le gbegbegbe mea, ne mètu vɔ nɛ be aɖe awusa nyɔnua, agbenɔ be nɛ be yeaɖe adze be nàtuba. Ne enye nyɔnu Hausa ŋutsu kpɔ be yeaɖe o la, ne ɖe wòxɔ edze be nàtuba. Nenema koe nye be ɖe mami le aƒu me, aƒua le gẽ, aƒu le ƒlawu, vɔ aƒu mele ho o, eye aƒu mele tamale o, ye aƒumenuwo va le asi o ɖe, eya va yi ɖe tama e, e, lome hafi woawɔ mamia na wòa? Ne yi ɖe blu me Kumasi aƒu me le fumɔ. You must travel to uh, Takoradi side hafi akpɔ aƒu alo Accra. Leke ne womekplɔ ya ʋutɔ ɖe ne womate wɔ nu ma na wa? Nɔvinye, ne womekplɔ yɔ ɖe aƒutɔ ɖe de womate wɔ nu ma na wa. Woate ŋu awɔe na wòe. Amewo le Kumasi wole enu fia kple aƒu tsi. Bene zã aƒu tsi wale walea. Ee, aƒu si ko woku nae. Fifia ne nye be etɔme Mawu le ase o kɔa, amewo sɔna be nɔbe tɔme Mawu kɔ be aƒue. Fifia nɔbe etsi fafa mea, amu le fima gbɔgbɔwo le me sa. Etɔ sisiwo le gbɔgbɔwo le me sa. Ese nya me ɖa ɖe. Ye ta ne yi ɖe blu mea, kavi wa gbe nɔbe ame ya mamie la sia. Ela be nɔ nya be mamia ɖe etɔ ka me tɔ ye ŋkɔ ɖeka ko yɔ mi nene nua bete. Ese nya me ɖa ɖe. Vɔ nenema ke ne nua le asi mi le míaƒe togo side ya kɔa, ne womekplɔ ya ƒu mɔa, woakplɔ yi ɖa amu me. Evɔ ke mía ame yiwo ke le kpɔtɔe ɖe. Aƒu mete ɖe mía ŋuti o. Ne ga mele asinye mate da ʋu ayi ɖe lomɔ ɖe. Etɔ ke le kpɔtɔe enye tɔ dze. Vɔ ne vodu ke le tɔ dze me ne la siwa, ya nya fu gbidi. Alo kpɔɖɔ kpɔɖɔe. Ese me ɖa ɖe, tɔgbe pawɔe, ya la la si. Vɔ Mawu mɔ tso nɔna sia dze abe nyɔnu nɔ si le ne viwo. Yɔ yɔna be pawɔe, afu gbidi. Fifia wɔ ya nu ya va la si o vɔ ebe mamie. Leke awɔe? Kafi ate se nua gɔme. Ye wɔ be mi bu wo sɔ nu ŋkume ɖeka wɔ na mo. Wo va blɔ le sɔ dzi. Amewo va xa yi sɔ. Ye wo le dzi gladza gladza gladza gladza wo be lɔ vivi dodo ɖe enu ŋuti koe. Enua ƒe kɔnyinyi ekumɔ ekɔnyinyi ne ma gbɔgbɔ yi ke le me wa. Efonye gba ne ɖu na ɖe megbe nya nyɔ ne dɔ edɔ mɔ kɔa ezu kɔ le ŋuti o. Eɖewo menya klo le yewo lɔ. Gbɔgbɔ yi ke kplɔ va anyigba dzi melɔ̃ numaɖuɖu o. Nu yi ke wò ŋutɔ ède dzesi be ne èɖu egblẽ na ame ɖe le eŋuti, ne èle eƒe kɔ nyim ma, enyo na wu be ame ɖe negblɔ na wò be sakpata le gbɔ gaɖu zɔkle alea. Sakpata ŋu na wo pete meɖuna zɔkle alea o. Anya nye meɖuna zɔkle alea, vɔ vetu sakpata eta woame, eta woame atɔ̃ le gbɔnye.

ya tsɛ li eke melɔ̃na zɔ ebli klo lɔ wa ya tsɛ li nu ka ta ne mi be sakpata ne va la mea mi mi mi mena blia ebli ƒuƒu kple ati kɔ da ɖe gbɔ alo mi tɔna zɔ kle le kple ne fi mi akɔ trɔ ɖe vodua dzi ne be vodu sakpata ne la me mi tiɔ ma tɔ fifia Ne nye me fiɔ, obe vedu sa kpata me kɔ nye ne fi mi. Vɔ ne mi le vedu ali ma, ene fi le me. Ese nya me ɖaɖe. Ta ne mi kɔ ne fi mi fifia, ye mi kɔ agba nkle ɖe, ye mi toe, fete ko, ye mi sɔ ne fi mi ɖo so di kɔ li ha tsake, sɔ gbe ga tsake, ye wo fi mi trɔ ɖe vedu sa kpata, ye ja lo fifia, eja lo fifia fi sa la do. Vɔ ene fi mi ma ye wo be nye kɔ ne. Ese, ese nu ma, e- ese nu ke gɔme na. Zɔkla le eme be nye kɔ ne. Vɔ mi le zɔkla le tɔ ge kple ze kɔ akɔ tsɔ kɔ ne ta ne. Vedua kɔ aye le. Mi ɖo na kɔ le azɔ dzi wa fie nyuie ɖe. Ye mi akɔ eh enu ya ene pi mi kɔ ɖe dzi atrɔ ɖe vedua dzi. Megble na vedua o lo. Kake nana be vedua wɔna ta. Ye ta wodo na se be meganɔ ɖuɔ kple susu be ne ele ɖu ne trɔ ŋku me kpe oa, ne dɔ me ve ne lé oa, maɖe asi le ŋuti o. Nenemae enuawo le ma. Ye ta ne wobe be mema mi le amewo gbɔa, ebe yi me ɖuna koklo o. Ye va le cuivre vu e e magie pour le ɖu. Eɖu koklo alo meɖu koklo. Ewɔe abe be yi memamia be yi melɔ̃ yi megaɖu de o. Eh? Ye va le fritɔ ɖu. Vɔ fritɔ la ede wosɔ wɛ. Ene vi ye wosɔ le fritɔ ami ɖavia ene gbogbo ene fi gbogbo. Nɔ ɖe vɔ menya o. Ɖokunu be be the original fritɔ ele de ɖu. Ese nu ese nu ke gblɔ mi le fifia ɖe. Mia tɔgbuiwoa woafia atike so neƒi mi ŋuti zã. Be ne zã neƒi mi wɔ ale wɔ alea atsi agbe. Wobe megazi neƒi le aƒeme o. Wobe vedu so akpatɛ me kɔe. Vɔ nu kae eta gba zo me kɔ o nye. Ta ne ele zia ne zã do kɔ dzi me na gbɔ be nanɔ gbɔ to. Nu ke tɔ be na ne ame ɖe kpɔe nɔ ne ƒo kankɔ la kɔe gbata ne ɖoko. Èse nu ke gblɔm la? Ne èle fufu to o be ne zã do akɔe do ɖe mɔto, nu ke ta wònye kɔ nye be vodui le aƒeme etɔna kpo le zã. Ta ne le nutɔ prɔ pra prɔa ele ele ele vodua ele yɔm Elabe ʋedu ɖewo le ne míyɔ gbɔ be míyɔ wa, ekpo mísɔ ƒuna anyi kpo kpo kpo. Kafi ʋedua tɔna. Ta na aƒeli mɔ tɔ gbe le asi wa, wo be na to fufua le agbo dzi. Vɔ agbonu le gbãtɔ ɖe fi ka wo le. Bia bia be ɖe agbonu le gbãtɔ fi ka wo le. Ele agbo dzi. Wo be to fufua le agbo dzi. Ne na kɔ revive gbɔgbɔa, mega to le aƒeme na yɔ gbɔgbɔa va aƒea mo. Elabe Mawu ma enye mɔto, etɔe nye gate nu. Ta ne le nu tom maa, efia be ele yɔ. Ye ta ne zã ɖoa, wobe nato nua le agboa dzi. Ke efia be ele ŋusẽ na Mawua. Ne etoe le aƒea me la, ne vodu ma dzo va aƒea mea, gbɔgbɔwo tsina eyome. Gbɔgbɔ makɔmakɔwo tsina eyome. Vɔ ne le agbo dzi ne gbɔgbɔ vɔ̃wo va ɖe, gbɔgbɔ makɔmakɔ va, wokplo gblɔnɛ se mee. Ye ta vɔsa aɖewo wɔna da ɖe egbɔ kple woaɖu nu ko wokaka. Ta ne va le nua yɔ le aƒeme ko le vodua yɔ va aƒeme gbɔgbɔ makɔmakɔ ma ƒete wogbɔna aƒea me. Ke eza me ko ne eza do sɔa miado kpa alɔdɔdɔ kɔ kpo anɔ ɖiɖi aƒeme gba gba nu ko mele teƒe be ne anɔ ɖiɖi. Nenema nuawo le ma. Mia tɔgbo ɖe ɖe wowɔ nua ɖe ɖe ɖe nu ne wodzawɔ vodua na wo be ne wodzawɔ vodu sakpatia na wo ɖe woakplɔ yi ɖe zue

Elabe womekplɔ yi ɖe zu o. Mènya ame hum o. Ne bokɔa gana anyi kenɔ kura, edze be nàte ɖe sakpata hum nɔtɔntɔ ŋuti wòagblɔ vodua me hum ŋkɔ nya na wò. Enye meli sakpata na ame ɖe le eh, ayibɔ me. Medzo be sakpata li srɔ̃a, srɔ̃a ƒotrɔwo kɔsi ɖa vɛ. Wotrɔ ɖe nusrɔ̃tɔ dzi dzi aɖe yɔm be mava gbafɔdua be nya nye mekaka na trɔ. Ele abe meli blema sakpatɛ tɔtɔ. Yɔ ke ne ʋu ƒua kpɔkplɔ kple nugbagbo pete mi dzi na wa. Eʋu ke ƒua kpɔkplɔ e e e eklo ke ʋu zɔ dzi wo gba. Eklo ku tsi zogbe la tsi zogbe siwo ele wa dɔ ma gba se nuwo kla yi tɔ blema nya sa. No me no li nɔ tɔtɔa efo nye

Vedu sa kpata ma. Míanɔ nu le dome nyi banɔ. Edzi be nànya anyigba me kɔ. Ne nya anyigba ƒe kɔ koa, enye dza me le fifia, ne wokɔ ɖe du ɖe me, ne míanɔ zɔ dzi me le amewo gbɔ tsɛ, ne meɖo ko me ƒona ƒi ke, maƒo ƒi kpo, ekɔ ɖe me le koa, mewɔe ko eye ma le fi ma. Míawɔ kɔnu ɖe sia ɖe le gbɔ akaka ye zu agbe wòanye ɖagbe. Gake fifia mi menya nu me. Negbe nya nye sakpatea hunu ŋutɔŋutɔtɔ kɔa, aƒe yi me ke sakpatea le ko. Aƒexɔ me ya dze be kaklɛ edze be nàhe kaklɛ abe si he kple sedemeɖɔ nàsɔ ku gama. Ne nye sakpatea hunu ŋutɔŋutɔtɔ.

wozowozo ya tsɛ li kavi sa kpɛtɛ ko gagbana be vi nɔ atadzi megbana be ekpa ziza leke ta via nɔ atadzi agblɔ be sɔ agbledela meŋlɔ agblɔ be te vɔ le agble mo leke ta agbledela ŋlɔ agblɔ be te vɔ le agble me ya wobe afɔ ƒo kpɔtɔ asi ƒo kpo nyina nyina nyina nyina nyina ya tsɛ li ese nya me da ɖe ta amewo dekorate nua vɔ me wotso emɔ yi ke dzi wonye tɔea Ye ma, gake edze be du yi ke me eli ʋedu ya ɖa kɔa, edze be nànya dua me kɔ, ye mianɔ nyinyi ne ʋedua, anyigba be kɔ, nu yi ke wobe ne wɔ le anyigba ma dzi, eɖu kɔ ne anyigba, woaƒle mese wa, ne nye ŋu nɔ va le du ɖe me kɔa, ne eli sakpata ʋedu ya mianɔ zɔ dzi akɔa, eye du ma me ma anyigba me kɔ ya anyi ne sakpata wa gbã. Ema manɔ me ya zero. Even ne dua me tɔ ŋutɔ le kɔ aɖu be o de si ta kura, wɔ ya dze be na nyi kɔ ma. Zali si ke gbenya ɖo eɖo mawu ma gɔme anyi ko. Evo. Wale be yɔ yi ke amagɔ o do fifia fifia do wa la. Ne zakpate la sio tuna vɔ ɖe nuwo dzi be na vɔvɔ gblẽ nyi. Eye dze be nanɔ me ʋɔʋu gblẽ anyi. Edze be ne wòtrɔ ɖo ko nàdo so da ɖe egbɔ alo nàɖe so da egbɔ. Ye ta sakpatɛ ŋutɔŋutɔŋutɔ gbeɖegbeɖtɔa, ne woli nɔ koa, woli na me kple asi, anyi me kple da ɖe ɖe fu gbɔ. Ye wodzi na exe, eɖi toli, ye wonɔ zo do ɖe egbɔ, vla vo ado zo ɖe me kple ame. Sakpatɛ gbeɖegbeɖegbegbegbe pɔtɔlugoe ɖo la nɔ gbɔ le mexɔ me. Nenema wòle ema. Hafi Mawu alɔ ato ele ado ebe gbee. ŋutɔŋutɔ ta ne sakpete le asioa ene ƒi mi mele be ne vɔ le aƒeme ene ƒi mi mele be ne vɔ liha mele be ne vɔ vɔ nu mawo nye mekɔ gake yi be ne nɔ mexɔ godo ɖe kɔnu ɖewo ta tɔgba zuma me ne tsi agbe be Ne edze si ɖokɔ ame ye nyea, ne anyigba ye nyea, anyi anyigba me kɔ, ne kpe ye nyea, anyi kpe me kɔ. Gake togbɔ azu ma be yedi be yeakɔ nane kɔ na le wòtrɔ ya me. Nu yi yedi be yeaɖe asi le eŋuti nye be ne dzɔdzɔ ɖe agbea, aƒo nu sia nu eh, nu sia nu yi ke awɔ koa, kpatsi ma. Edze ese nu ka me ese me ne kpati ma dze ɖo la nɔ nua me godoo. Dzoɖagbetɔ ƒe ama vevevevevea ye nye nu ka? Kpati ma. Woƒe ama velia ye nye dexɔlɔ̃. Edexɔlɔ̃ e e fuziae mi yɔ nɛ. ye ma, hyssop, fuse, ye nye eƒe ama evelia. Eƒe ama etɔ̃lia ye nye aflatovi. Edze be numa megade le aƒe nuɖeke me o. Nu sia nu yi ke woawɔ nɔ, even ne wowɔe nɔ ne mede eme tsɔ o la, dzi viɖe nade eme. Ame yiwo ke nye braɖa abratɔwoa, nu sia nu yi wowɔa edze be abladzo ƒe amakpa alo abladzo me ŋuti nu nenɔ. Ame yiwo nye braɖa agbetɔwo wodona ɖi ka. Nu ya wo be womegawɔ o wodina be yewowɔe kpɔ be nu ka adzɔ. Ne wowɔe nuɖeke medzɔ o koa evɔ. Wodona ɖi ka ye ta abladzo ɖe wodoa ɖi ka kple ya. ye wòtsi amama, ye avɔ vuvu le ŋu, ye ta nekpɔ abladzo ma kpa ne ya gbenya ɖo me kɔa, evuvu klayaklaya. Eze nya me la, etsi ama, ta na wɔ nu sia nua, edze be abladzo ma kpa nenɔ me. Nanɔ sadaka wɔ na abladzo, na gake abladzo lea, ate ƒle biscuit na ɖo kɔ asɔ va da ɖe gbɔ. Na me ɖe do aɖika kple wɔ avɔ la vu le amea ŋutsi.

Etɔ̃lia ya nye yevugboma. Ku ɖe agbetɔ wa, ame dzeaglã wonye vɔ wole simat. Wofina nusrɔ̃ɖe le ame gbɔ. Taa ku ɖe agbetɔ wa, woƒe am, yɔ ku ɖe agbetɔ ya, ame ɖeka ye ko nyo be ma ye nya kukɔ makpa. Woƒe nusianukɔ akukɔmakpa. Ne ele nana akukɔmakpa le na de si me nanɔ le le eƒo nu ne gblẽ adzra ɖo enua gblẽ lekeleke eɖo la adzra ɖo. Eye ame kura gbetɔ ne ɖo teƒe ɖo be nua me nyɔnyɔ ko ne ɖo gama ebe ale ale ne gbe ya wɔ susu ko nua le plɛ. Yɛ nye kura gbetɔ. Yɔ la gbetɔ re. Wova ma ye nye gblẽlele be yi mɔnu dze fetome. O gblẽlele be yi mɔnu dze fetome. E gblẽlele ma ye be ne nɔ ble ɖa gbe e yɔ ɖa gbetɔ si. Anɔ de si me ate nɔ lele. Ate tu amama amligo ɖe anɔ kaka. Ate dze amama me eke eƒe akpa Woawɔe anye wɔ, woawɔe abe bɔnbɛlɛti, awɔe abe dɔmeble faa, ade mli goɖogoɖo faa, anɔ mimi abe atikekui, ada dɔ nɛ sugbɔ. Eye eyɔ ɖe agbetɔ ƒe ame eve le nye wòli kpekpe, ebe kpe le fiɔ dze, kpe le ga dze, atsa ɖekpakpa be tse tsɔ tse krẽ wa. O, woƒe ama ke ma lo, ye woƒe ama tɔlia ye nye xe. Edze be ne wodzi xe exe ɖi toli, exe ke tsi kakakaka abia ami le emea, woakpe woanɔ kpɔtɔe ale woakɔ nɔ tsi me de woanɔ lele alo woaƒlɔ xe ke woatoe kple ewo, evi, ata, sikɔni, pepre, ayo, yiku woamli go ɖo atɔ akpo xe.

Mm, ye nye yɔɖagbe tɔtɔ. Fiɖagbetɔwoa he daje bango. Wova ma ye nya fi deme. Ye ta no wɔ nu vi ɖe yina ne nua be anyɔ kɔe gblena. Enua ɖiɖina le wo ŋuti. Ne wowɔ nu koe, eɖiɖi le wo ŋuti. Ne wowɔ nu koe, eɖiɖi le wo ŋuti. Ye ta dze be wɔya la, edze be ne wodze afi de me ke mie ɖe benigra, woahoe asɔ de parfɛn ɖe sia ɖe ke nyɔnɔ me. Woanɔ zazã. Ne wole zã la, ke efia be wo ŋutɔ zua ame ŋutɔ. Ese nya me ɖa ɖe. Ta ne ɖo nu ɖe wo ŋutia, wo ŋutɔ ko aya gblẽ nɔ. Ate ɖo nu ɖe si ɖe agbetɔ ŋuti be mía ɖo ko aya gava gblẽ. Be nu ke be atu kplɔ avia, age la mía nu avi me ŋkume va kɔna. Ye wo ke wo gazana eɖe me ɖɔ. Fiɖagbetɔwoa, woƒe ama veveve nye deɖɔ. Edze be nàdzi se de eme ɖɔ nàse, àsɔ da ɖe aƒoxɔ me alo ta gbe. Ne èkpɔ be eme le ame le kɔkɔ ɖe, va dzi ese de eme ɖɔ alo de eme ɖɔ. No toe nyanyanya nàku tsi kɔ ɖe edzi da ɖe ŋdɔgbe ne ƒo ga eve ko nàkpɔe nàva le. Wote le yɔ, wote wɔ nu sia nu. Vɔ nu kae le wɔ eŋuti nye be Fi ɖe agbe mele be ne woɖu ɖe o. No mele be ne woɖu ɖe o. Mele be ne woɖu ami dze nu sugbɔ. Fi ɖe agbetɔwoe ma. Yo, mi gbɔ va mi mi ɖe agbetɔwo dzi. Mi mi ɖe agbetɔwoa woƒe ama. ye nye aflatovi, aflatogã kple nuka wòli kpekpe. Mími ɖe agbetɔ ɖe nua me ɔno nua ne gblẽ ne wɔ leke eno ɖo fu ma dze be enua ne dzra ɖo. Wome nu me pantona pantona gake ɖe Edze be mimila gbetɔ, ne nye mimila gbetɔ la, le ɣleti ɖe sia ɖe ƒe mimila gbãtɔ, edze be nàɖu lãmu, lãmu, nàƒle lãmu, àdze aflatovi, aflatogã, nàkɔ awɔ salad, nàɖu, anɔ lãmesẽ me. Ne menye nenema o, alé dzɔfitɔ ƒe dɔ alo dzi me dɔ, alé ŋku dɔ. Mímí ɖe agbetɔ me nuwo ema tɔgbe azu ma be gakɔ da ɖe anyi ne edukɔa. Kɔsi ɖe agbetɔwoa. Woƒe ama ekpɔkpɔ se ya nye tɔ dome fla be nye mi ɖe zo me nu me. Afla ke nɔna tɔ dome ga gbɔdzɔgbɔdzɔ ma. Ne nye kɔsi ɖe agbe tɔ ɖe. Ne sɔ aƒe kura dzi be afla nu ma nenɔ asi o. Vɔ ne mele asi oa, edzi nu ma le afi ɖe nàva toe. Ne sugbɔ na asia nenɔ asi o. Ne le vla vɔ ko akɔe ɖe tsi fafa me ado. Elabe nu ka wowɔna vɔvɔvɔvɔ vɔvɔ ŋku va nɔnɔ ŋuti. Amewo atitre ɖe ŋuti kakaka vɔ ɖe last minute ko be ne woyɔe be miyɔe be miava bia la.

ye ye wozãna zi geɖe aflaga gbadzagbadza ma fofofo e odzi o ɖo míyɔnɛ be odzi o ɖo amama atedza atedza mamanamea le ɖokui sia dzi taya eʋu me taya ko woalɛ koa eƒe atama amama adzi viɖiviɖi do ko va wɔna ɖe anɔ kpɔ me ne wuia ne le vavɔ ko akusi kɔ ɖe edzi ado efu nyi woawɔ pɛtɛ ɖeɖe ko ata ame o dzi

ko etsɛ. No wò naɖe nɔ kura ne nua la va gblẽ nu le ŋutsi osoa, ne kpɔ aƒo dzɔdzɔ me maya viɖe da ɖe dzi ta ko echanger nua. Enu fɛfɛ aso tɔgbe azu ma. Triple seven nine tɔgbe eŋɔ nye ma lɔ ame ɖeke me nye na ŋɔ lɔ nɔ ya ŋutɔ ko aʋe vɔ ne me nyɔ na woa ke ɖo ko aso nufiala mɔfiala bye bye.